Net mat mir, definitiv. Sou heescht och den Titel vun dëser Episod a Splatoon 2, der Octo Expansion. Jo, wéi der mierkt, vläit bëssen am Toun, se ass nokommentéiert, wëll mir hate lescht Kéier Paart Mein lieber Jolly, soen ech just, ech maachen e bëssen d'Toun erun erof, net datt ech zevill héieren, ee Part vun wou de Streedéngscht ënnerwee war bei mir, well mer hunn abs. Ech mengen, et ass wierklech déi éischte Kéier bal, wou ech un engem Let's Play Part näischt gebak krut hunn an ech hu mer geduecht, ok, probéiere mer déi al Taktik am Sënn vu wa mer vläit eis zevill stressen oder kee gudden Dag haten, da sëtze mer eis eng Kéier roueg deen an probéieren ze faken. An dat ass mer lo gelongen. Dir gesitt lo hei an dësem Part dräi Levelen, déi mer lo an der Vergaangenheet hu missen hacken. Déi, déi mer lo ebe wäerte packen. Hei ass natierlech och den éischte Level mat deenen 20 Sniper-Zeenen, wou ech lo iech wäert weisen. Mat e puer Versich ass et awer machbar. A mir waren och am Part effektiv d'lescht Joer net wäit vun der Fort Matt, mä Quai 18 oder 19 och gepackt gehat, wou ech se elo geschnidden hat. Ähm, wat bei deem hei Level ebe wichteg ass, dass de sou Zeenen hues, wou s der zwee simultan treffs, also zwou Këschte simultan treffs, a sou eben Zäit spuers, well gerechent dës 30 Sekonnen Zäit, mengen ech elo, waren et 30 Sekonnen, Da war et war eng Minutt an du hues eben, dach et war eng Minutt an du hues 3 Sekonnen Zäit pro Këscht a wann s de zwou Këschten op engem Schlag kanns kréien, da mierks de hei, déi feelen mer elo och effektiv an dann da sinn et eben e puer Sekonne erëm gespuert an du brauchs Sekonnen effektiv fir dech erëm erop ze erop ze schaffe mat der Faarf an eben domadder erëm Zäit eranzehuelen. Dir wäert awer elo gesinn, äh, dass och mat ween e bëssen eng Let's Play Part sou gekuckt huet, ech hunn uewe riets erëm e bëssen äh, Monete gesum gesammelt gehat an ech wäert awer och e puer Monete erëm erausgeheien am Sënn vun, ech hunn awer missen dës ëftere probéieren an äh, ech mengen am Interessi vum Let's Play ass dëse Part wichteg an hei gëtt och elo zwee matenee getraff gehat an do och elo net schlecht, datt mer wierklech plus 8 Sekonne sinn, wann een esou de Verglach ka maachen, datt mer elo och wierklech, besser gesot, elo bäi 30 hu mer zwou Këschte Virsprong. Well et muss een awer e bësse esou domadder schaffen am Sënn vun, ass de One derwäert? Datt ass wierklech eng Aart Speedrun-App hei. Natierlech, du kéints nach besser, also ech ka mer virstellen, datt d'Leit dat do an 20 Sekonne packe kéinten, esou wierklech, ech soen ëmmer d'Japaner, déi gutt snipen kënnen, well déi hu se jo deelweis dann jo. Voilà, Dir gesitt, mir hunn et gepackt. E Level, deen eis vill zur Verzweiflung bruecht huet. War e schwéier, jo, wann s de kee Sniper bass, ass e bësse méi komplex. Mee wéi Der gesitt, de Problem ass geléist. Eis Hack-Zeen war net dowäert, hätte mer e bësse méi Gedold gehat. Respektiv ech hunn lech einfach dräi dräi Deeg laang d'Paart wollte verschounen an och mäin Internet fir déi eropzelueden, wa mer éierlech sinn. Gutt, mir haten dann hei am Jeu nach e Level misse maachen, missen hacken. Dat war esou Bad Memories, déi mer verdrängt haten. An hei ass och esou eng Zeen gewiescht. Ech hu wierklech do probéiert gehat mat mam. mam mam mam mam lo kucken mer wéi heescht de scho méi mam Dynarollar voilà wollt ech probéieren an ech hunn eben lo hei d'Entscheedung geholl de Melvin spillt by the way grad ne deen ass e fläissege Splatoon 2 Spiller ech hunn eben lo mol d'Entscheedung do geholl gehat well ech mam Dynarollar einfach d'Schwieregkeet hat zum Schluss vum Level do rop ze kommen An eben wanns de den Dynarollar eraus hëlls dat zevill Zäit vergeet mam Sniper. An hei méi der lo einfach mat der Splatling. Ja lo wäert mer Zäit Kéier of nach stierwen am Ufank, mee dee mierkt awer dass dat komplett anere Feeling. Muss ee just bëssen als Inkling an a Beweegung bleiwe giff ech mol behaapten. An Dir wäert och lo gläich gesinn, entschëllegt fir de klenge Räusper, ähm Dir wäert lo gläich gesinn an den nächste Passagen ass déi Splatling Gold wäert, giff ech mol einfach behaapten. Do ass da wierklech erëm d'Fro u mech selwer ze riichten, Wisou hunn ech do en Tipp net einfach geholl, wéi Nintendo dat engem virgëtt? Well ech hu jo wierklech zwee Pads elo probéiert gehat. Et war deemools fir Silvester deen an et war eeben elo rezent dee leschten, deen Der elo leschte Méinde gesitt hutt. Hei mierkt Der eeben och, jo, ech gi elo meng Schei awer drop, well ech, ne, ech ginn awer net drop. Mee Der mierkt awer. Wann en do sech bëss méi clever uleet, dann ass déi ganz Passage mat der Splatling krass gesot, mee du kriss déi dräi, déi Passage do mat den dräi Géigner simultan knätschen. Hei, ech sinn nach méi virsichteg, well ech, ech sinn am Fong och kee Splatling-Spiller, muss ech op dëser Plaz eng Kéier op e soen. Dat ass eng Waff, am, am Online-Modus huelen ech se net vill, well bis ech déi opgelëwwnt hunn, da sinn ech souwisou schonn dout. Ech brauch dann éischter eng Waff, wou ech kann direkt och drop schéissen an Das och enger gesinn net fir engt. Wann de wéineg de Fall ass, dat ze voll engt overpowered ass, dann deet mer leed, dann hunn ech wierklech net méi vill Rank Experience gemaach, mee et ginn, voilà, do hu mer dee Feeler och eng Kéier, mir, mir, mir plumpsen do erof, wéi ech et och an meinem Live Let's Play hat, wou ech mech fuerchtbar opgereegt hunn, wéi hien et mécht. Ech weess net, ech kréien et zwee-, dräimol hin. Mee es wierklech Splatling ass eng méi speziell Waff an ech och op der lëtzebuerger Bühn. Ech kenne lo net vill Leit, déi d'Splatling vill benotzen. Respektiv et ass wierklech eng Waff. Esou kënne mer eng Kéier an d'Kommentarer schreiwen, mee ech kéint mech elo net wierklech hei drop behaapten, och ganz staark komplett gespillt, dat déi wierklech zu Mainen an enger Splatling sinn. Well déi mierken einfach, mam Oplueden ass vill ze laang, brauch dat alles an. Splatoon ass awer méi en hektesch Spill. Mäin ale Computer huet jo dee Let's Player wierklech an och scho Splatoon 2 Story Mode wierklech äh, gekeimt gehat. Elo mam neie Computer huet awer d'Bildqualitéit ass méi eropgaangen. Natierlech den Hoke fir mech. Gigabytes ginn erop äh, fir den Upload, dat heescht äh, eng Kéier d'Erklärung och. Elo hunn ech d'Zäit dofir, iech iech dat mol eng Kéier ze erklären. Wann Dir e Part hei gesitt, deen huet sou 3 bis 4 Gigabytes deelweis, dat sinn ëm déi 20 Minutten. Wa mer elo e Par vu Fäerdegnuetten hunn, dann souwisou. Rip an deen luet deelweis, krass gesot, mat menger Holzplattung hei uewen aus dem Land, luet dee bal e ganzen, also eng Nuecht souzesoen erop. A wann et wierklech Fäerdegnuettepaart sinn, dat dauert bal e ganzen Dag. Ech giff soen 20 Stonnen, jo, 20 Stonnen. An jo, dat soen och meng Octolink-Géignerin, Nö, dat stëmmt net, mir kéinten lech trotzdem. Bon, also do mierkt een eng Kéier, Ähm, Vill Leit wäert lo soen, du hues net méi alt fir der wierklech de Computer och nach sou laang lafen ze loossen. Jo, ech do hunn ech se effektiv net méi all. Mee wat mëss de gären? Ähm, d'Let's Playen ass eng Aart Pers Passioun ginn. Aus dem einfache Grond, ech hunn jorelaang Zwee, dräi Joer och dem Eric de Blex dat nokuckt gehat an do ass iech esou eng Kéier de Reiz komm, komm dat do probéiers de och eng Kéier. An de Reiz ass eben och nach komm gewiescht, well hei am Land Nintendo-Spiller, Lëtzebuerg Let's Plays, Fehlanzeige an Nintendo ass. Ech bleiwen Nintendo trei, ech si keen Xbox-Dude a kee Playsta. Ech hat eng Playstation, zwar eng Playstation zwee deemools, mee. Keng Ahnung, dat war et och schon eng Kéier. Fifa drop gespillt an Football Manager, wat déi se all geescht. Lego Racer war nach cool, mee da si mer och schon färdeg. Also hei gesitt der dann, déi Passage ass net sou schwiereg wann eng ass Plättling. Hei och elo direkt den de Géigner eis Groupen an dann eng Kéier séier erof an d'Katakomben, giff ech se mol nennen, an d'Katakomben eis schütze goen. Mir wäerten elo eben hei, also Dir mierkt, ech hu bëssen och méi méi Playdéngens bruecht, fir och einfach e Part ze fëllen, eng Kéier en onkon also net live kommentéierte Part fir Iech. Ech wëll enke de Verglach an Dir mierkt et jo elo an der Stëmm, ech si méi chill drop, well ech elo méi, ech ka méi babbelen an ech muss net niewebäi multitasken, mä spillen, iwwerleeën a schwätzen. Hei kann ech just nokucken a schwätzen, dat si just mol zwou Saachen, natierlech kéint een e bësse méi Kéiere méi, Dir kann zwou Saachen am Mee maachen, bon. Gi mer an die Diskussioun net weider an. Di wäerten awer lo hei mierken, ähm, Ech mengen dach se loser sech mir net do gäich packen. Mee hei ass einfach de Punkt mat der Splatling. Ech hunn déi fucking Reach gell. Ech hu se endlech fir do drop ze knätschen, well mam Roller do, do, do, do hu mer se dann, hu mer se esou eng Kéier e Rückzug nach, voilà. Do hu mer se dann an et geschitt einfach näischt ne, esou. Jo, probéieren och nach eng komesch Szene do méi einfach. Ech benotzen déi spezial Dingens och guer net gären am Fong och. Äh, de Strahl geht mal einfach net well. Äh, so Leiit déi mat deem gut eens ginn all Respekt ech kann net wieder gesit net well Schulen a won dat op Speedhunner hei wäerten dat do einfach finesche mat dem Strahl. Ouni vill sech méi ze maachen. Hei ass eben och d'Trick bëssen hin an hier hopsen an de Mierkt et. E kritt d'Explosioun nemme mat, a mir packen et dann an. Lo gi mer nach e ganz Stéck méi wäit zréck. Mir haten och am Zee eng Kéier een, deen net gepackt gehat. Dat waren déi 30 längst Sekonne vun eisem Liewen, déi mer fir d'Frecken net gepackt hunn. An och hei wäert ech iech elo eppes weisen, nämlech et gëtt do eng Aart Trick. An dat hunn ech eben erausfonnt gehat duerch meng eegen Analys mat deenen Hopsbäll. Sou, no engem Cut elo. Dummdidummdidumm, wann een d'Zäit net selwer kann aschätzen, ne? Voilà, do ass de Cut am Maan Sportzenter dann den C04. Ech hat C03 ëmmer an Erënnerung, ech weess net wisou. Ongrued Zuel leie mer wuel besser, ech weess et net. Also C03 ass, mir hu keng Waff a mir ginn awer beschoss. Mir mussen a Beweegung bleiwen.

Een Octoling respektiv en Inkling kann sech jo awer och méi kleng maachen. An dee mierkt jo einfach, mir ha bësse méi eng äh, méi eng. Hei ass wierklech e Level, wou s de was dech méi kleng wëss, was de manner kanns getraff ginn. Dir wäert eben elo gesinn, an dem, an der nächster Passage, wann ee bëssen analyséiert, wéi déi Hopspel do am Ufank kommen, Hei gléngt mer net. Mee Dir mierkt, wéi se ofprallen, permanent. Dat ass, dat ass natierlech keen Trampolin, mee déi Blosen, nenne mer se mol einfach Blose vum Géigner, déi hunn e gewësse Rhythmus dran. An ech, jo, hei hunn ech e bësse vergiess ze cutten, egal. Dann hunn ech e bësse méi Zäit fir ze erklären. An iergendzwéi hunn ech mer geduecht, et muss jo awer bal eng Plaz ginn op där Plack do, wou se iwwert dech vläicht kéinte sprangen, wann s de kleng bass. Wisou? Jo, hei klappt et erëm net. Ech wäert et elo gläich hikréien. Wisou? Also, Dir mierkt, ech hu mer laang Gedanke gemaach, dem schäiss Sal. Wisou? Déi Géigneren, déi si just op där Plack do uewen. Se ginn no riets, no lénks. Also, se ginn net no vir, no hannen. Also ass d'Reach par rapport zu mir an zu hinnen ëmmer déi nämmlecht. An hei hu mer da elo d'Saach fonnt. Dir gemierkt déi Bulle sprangen deelweis iwwert mech. Natierlech, ech weichen hinnen och e bëssen aus, mä hei hutt der elo gesinn, normalerweis wär ech elo als Inkling do getraff ginn. An ech weess net ob dat do aner Leit och hikrutt hunn. Elo ass dat natierlech eng Passage wou mer, jo, do domm gelaf, mee Dir mierkt wierklech dat mer do bal 15 Sekonne, soen ech emol einfach, Net sou geseecht seng Sekonnen, einfach roueg sinn a keng Hitz ofkréien. An ech mengen ech gi souguer nach méi krass, ech bleiwe lo deelweis einfach do nëmme sëtze während 15 Sekonne laang. Ech mengen ech hat et eng Kéier gemaach oder jo dir mierkt dat do ass manner ustrengend. De Level heescht dat soll ech méi beweegen, mee ech maachen d'Beweegung an engem, wéi soll ech soen, ech maachen d'Beweegung am Leien. Lo wäerten d'Leit vläicht erëm kromp denken oder sou, et ass mir egal, mee dir mierkt einfach vill. Ustrengend ass dat do elo net an et ass effektiv an du muss einfach déi Zäit do ëmkréien. Méi ass et net. Natierlech hei mierkt der, et ass close. An dir kënnt lech denken, mir komme geschwënn eng Kéier dozou, dat mer et och packe wäerten. Mee ech betoun et nach eng Kéier, ech hu mer Gedanke gemaach, deem Level, deen C04 do, deen ass mer de lo véier Méint vum Joer ass dee mer ëmmer duerch de Kapp gaangen. Déi hoer Schäiss 30 Sekonnen. An äh, hei mierkt dat, oder hei mierkt dat, da ginn se awer ëmgetraff, mee dass iergsi so... Ech weess net, ob d'Spill dat do gewollt huet, eng Passage am, am Level dran, déi... déi e bësse ass se buggy, ech weess et net. Kënnt Dir et mir dann eng Kéier soen, respektiv ech maachen nach eng Kéier d'Recherche am Internet. Mee ech hun einfach Kontroll ge also ech hun och do getest gehat, méi no vir ze goen bréngt souwisou näischt an wat se méi wat se méi no hanne ginn, wat ech awer e bëssen d'Gefill hun dat se méi konstant dat se méi konstant hir Reach halen, also hir hir 10 Punkten tëschent A a B wou se eng Kéier opprallen déi déi Bäll. Op jiddefalls ech hu lo e bëssen an d'Längt gezunn dat Ganzt, mee ech wollt Innen eng Kéier erklären, Dat wann ech och e Level net packen an ech mengen echt all Spiller an hei mierkt dat perfekt. Well do ass mir wéinst gelong wéi ech ech futéiere mech hei. Ech beweege mech einfach guer net. Dat ass wierklech krank, géif ech scho bal behaapten. Et geschitt mer näischt. By doing absolutely nothing. Dir wësst jo wien ëmmer esou gewënnt, ne? De Luigi an esou. An hei ass dat jo eben esou ab 10 Sekonnen da beweege mer eis eng Kéier 10 Sekonne vun eisem Liewen. Dat misst mer hikréien an. Natierlech mat Green Dawn net um Enn fir Crime, mee einfach déi do Passage, wat ech virdrun ugeschwat hunn, fannen ech sick, dass de bal, ech soen 18 Sekonne laang näischt mëss an du kriss 18 Sekonnen ugerechent. Natierlech wär dat lo eng Minutt laang esou gaang an ech hoffe wierklech net, datt eng Kéier esou Lage kënnt, wou s de eng Minutt laang oder fënnef Minutte laang net däerfs getraff ginn. Boah, dat wär heavy, well 30 Seko Sekonne si scho laang gewiescht. Mee hei gesitt der dorëm, ech bleiwen einfach op deem, ech weess, et ass de Punkt, Hunn d'Leit deen och scho rausfonnt gehat? Ech weess et net, mee et geschitt mer näischt. Ech maache meng Zäit gutt an et sinn effektiv 18 Sekonne wou ech domadder maachen. An hei muss ech ebe reagéieren an ech packen et leider zwar nach eng Kéier net. Et ass just nach déi eenzeg Déng, ewéi riets, lénks, riets, lénks, bëssen Zäit ëmkréien an da packen ech et awer am Endeffekt, wou elo gläich lues awer sécher wäert gesinn. Sou, ech mengen elo lues awer sécher. Dir mierkt einfach, do, do, do ass déi blo, déi Erklärung déi ech ginn hunn, esou däitlech, et sinn ëmmer déi nämlecht Passagen, wou d'Dénger oploppen. Se ginn zwar uewen d'Géigner riets, lénks, riets, lénks, mee se sinn awer och elo net, dat se do komplett selwer nach a Bewegung sinn. Sinn einfach festgeschrauwt un dem, un dem äh, Briet. An domadder wollt ich einfach weisen, wéi ech Let's Plays, also wéi ech och am Spillen, mir, ich meng, dat si mir alleguerten am eis Gedanke maachen, an hei, mir packen et. An ech mengen, duerch déi hei ganzen Erklärung packe mer et verdingt. Op jiddwer Falls, mir wäerten elo nach zum Schluss hei eng Kéier kucken, wat mer haut sou fräigespillt hunn. Mir hunn 3 Levels emol eng Kéier erëm gemaach a wat wichteg ass, mir hunn elo de Punkt gepackt bis op déi Levelen, déi sougenannten Idiotenlevelen, wat der zwee nach misste sinn, wann ech dat elo richteg ha gesinn, jo, dat nach zwee sinn, dat mer wierklech alles soss gemeeschtert hätten a mir si jo beim i am Fong nach net ukomm gewiescht. Mir gesi lo hei ebe wat mer do krut hunn, dat war enke Fondit, Ähm, an Dir mierkt, mir sinn awer wierklech bäi 76 vun 80 ukomm. An hei ass eben och de Punkt, ech ginn eng Kéier do schwätzen, well ech mer net sécher sinn, jo, mir hunn, mir hunn d'Saach scho fräigeschalt vum Donald Salmon, ne. Et ass déi ironesch Saach, du kéints am Fong d'Spill mat Hacken och alles do fräischalten, mat de Goodies. Huet seng Vir an Nodeeler, mee du wëss jo, hautzedaags, Kannerspillen, och dat Spill muss ee bësse méi eng, eng Fairness erabréngen, fir datt d'Leit um Spill dru bleiwen. Well Dir wësst jo, wéi dat hautzedags ass, Wann e Kand net fäerdeg gëtt mam Spill, da spillt se net virun. Op dëser Plaz soll ech mess net nokucken. Mir kucke elo eng Kéier fix nach weider Goodies do eis un, déi mir krut hunn. Nach e puer Sekonnen. Voilà, mir maachen do nach eng Kéier eisen Move an dann kucken mer. Mir hunn nach zwee vergiess gehat, nämlech vun, ech hunn hei dräi Video misse cutten, well ech dräi Deeg dat do jeeweils ee Level probéiert hunn. Dat ass beglongt. Merci fir d'Nokucken. Dir gesitt hei wat ech nach fräigeschalt hunn am G Tatattack an dat war et schonn. Bis nees Kéier dann, dann ass erëm live Comment Jo gesot. Allez, maat gutt, ciao ciao, ären TLBendeker.